RSA Metro Beaty loyi ni n'wi tivaka hi luya wa le America a ni nga swi tivi ku ri ku na Metro Beaty xigazini ene hi wona ni ta ku ri byi ba tinsimu ta njhani I just hope ku a byi rape I just hope ku ri ta hetisela xigaza to the fullest otherwise vaseketeri na vayingiseli va Gaza Reactors hi vuye na video yin'wana yintshwa ya Metro Metro Beats RSA a ku forever wena ku ri music video ya kona official music video ma swi tiva ku ku hava xi xo ni tsakisa ku fana na ti-music video ta ka gaza ma swi tiva ku ka ti-music video ta ka gaza a ni lavi mistake otherwise if i vona xikandza lexi ro sungula make sure ku wa subscribe ka channel ya gaza reactors i make sure ku ri i vona video leyi until ize yi fika makumu kumbexani ta ri enjoya kumbexani a yi swi tivi ta swi vona kwalaho mara nga rivali ku subscribe u famba u ya yingisela track ya metro b ya metro beats a ni la ta ku metro booming ma swi va ku ni tiva metro metro lowun'wanyana otherwise hi nkarhi lowu nga heliki mbilu ni kombela ku nghena ka yona track leyiwani reacta ka yona and then ni ta mi nyiketa mavonelo ma mina na matitwelo ma mina and then na n'wina mi nga ni nyiketa mavonelo ma n'wina na matitwelo ma n'wina a ka a ka comment section if u lava nghoma leyi wena u ta ya yingisela xap u ri one make sure ku laha ka description box link yo yingisela nghoma leyi ta va yi ri kona wa swi endla nga ri swi endli nga ri loko beni ka howa too much mo swi tiva cause ti-earphone letiwa ti buy sound proof yin'wana ya matimba ngopfu mara hi nkarhi lowu nga heliki mbilu.

Despite tinghoma letin'wana ta xigaza hinkwato a ndzi ti tinghoma ta xona lexin'wana a ntivi loko xi lo jumela ka nghoma leyi damana xi gaya nambara ni xi gaya na yini damana out of ten xi blind damana wa a ndzi ta xi gaya na ten ku va ku ko va ku a mi ta ndzi byela ku n'wina ku n'wina mi na problem na yini na nghoma leyiwa ku ze nghoma leyiwa yi nga ri na hundred views i yini problem ya kona damana xi blind.

ka channel ya Gaza Reactors ni fika ni kuma something xa different ni twa nga ri lavan'wana se va fana hinkwavo dama xi blind xi different dama no endla music wa xona u nga trend hi ndlela yaleyo cause a xi a xi yimbeleli so leswi va nga swi tolovela vo xi blind daman mus I think mi ni ta xi gaya chance daman since n'wina mi nga lavi ku xi gaya chance ta xi gaya chance.

Damani ni fanekele ni xi gaya chance xi na tinghoma tin'wanyani vhele xona damani or xi ya ku fika xigazini cause eighty videos my number one uh, oh nga ku music video xona wo sungula ne it seems like i music video wa xo wo sungula hayi damani fanele ni n'wi nyiketa chance damani Dama ni fane ni n'wi nyike eta chance first of all subscribe ka Daman Daman fane n'wi nyike eta chance Daman va ri Macebele Bongani uh, eh, Mosishia professional known as Metro Beats RSA is a talented 20 year old artist from South Africa

xi endle na mapiano damani eyi swin'wana swa ni lolohisa ku hlaya mehe hayi eeh otherwise Metro otherwise Metro if u vona video leyi n'wana Madini hayi as mina ni ku byela emahlweni ka tiko hinkwaro emahlweni ka ti-T_V screen ta vanhu hinkwavo mfo u blind a ni swi tivi if va tshame va ku byela u blind mfo. and hi nga pfumeli munhu a ku tlheriselela ndzhaku u blind u nga suki xigazeni u nga cinci layini ya wena ya romance a swi bohi ku ri tinghoma hinkwato ku fanekele ku biwa mabyala ele ku nwene no layini leyiwa ya hela hela n'wana madi hi ta ya kule hi lexi.